Ыр каҫ хаклӑ радио итлекенӗмӗр. Паян 2010 ҫулхи авӑн уйӑхӗн вун пӗрмӗшӗ. Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 11 сентября 2019 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ радио итлекенӗмӗр, вӑхӑт еплерех хӑвӑрт чупать-ха. Авӑн уйӑхӗ карта патне ҫитнӗ те тӑнӑ иккен. Чӑваш культурипе кӑсӑкланаканӑмӑр, тусӑмӑрсемӗр, ентешӗмӗрсемӗр хавас Эсерпире паян тимлесе илме хатӗр пулнишӗн. Ҫу кунӗсем сисӗнмесӗр

Паянхи кӑларӑмри калаҫӑва эпир юрӑ саламӗнчен пуҫласшӑн. Ку кӑларӑмра эпир тӗрлӗ енче пурӑнакан чӑваш халӑх юррисене усӑ куратпӑр. Пӗрремӗш юрӑ вара «Ахсат савӑнать». Ӑна пирӗн валли уяв ушкӑн шӑрантарать. Сегодня в передаче по сложившейся на, за несколько лет традиции будут звучать старинные гостевые песни чуваш, проживающих в разных регионах.

Ҫунса ӗмӗр-ӗмӗр пурӑннӑ чӑваш халӑхӗ тӗлӗнмелле хӑватлӑ ҫынсен пурнӑҫӗпе палӑрса тӑрать. Эпир кӑҫал тӗлӗнмелле уявпа килентӗмӗр. Пирӗн ытарайми тӗп хула Шурӑ Шупашкарӑмӑр пилӗкҫӗр аллӑ ҫул тултарчӗ. Паянхи кӑларӑм сире, пирӗн тӑван енпе паллаштарма май парӗ.

Атӑл юханшывӗн сылтӑм ҫыранӗнче вырнаҫнӑ пысӑк порт. Атӑлҫи тӑрӑхӗнчи чи пысӑк тӗн, экономика, политика, ӑслӑлӑх, культура тата спорт центрӗсенчен пӗри. Шупашкар хули округне йӗркелет. Шупашкар хулин округӗ Муркаш, Красноармейски, Ҫӗрпӳ, Сӗнтӗрвӑрри районӗсемпе тата Ҫӗнӗ Шупашкар хулипе чикӗленет. Хула кунне ҫурла уйӑхӗн виҫҫӗмӗш вырсарни кунӗнче паллӑ тӑваҫҫӗ. Шупашкарта пӗтӗмпе тӑватҫӗр сакӑрӑн тӑхӑрпин те Тӑватҫӗр тӑхӑрвун сакӑр ҫын пурӑнать. Шупашкар чул хулапа Хусан хулисем хушшинче Атӑл юхан шывӗн сылтӑм ҫыранӗнче вырнаҫнӑ. Шупашкар виҫӗ района пайланать: Калинин районӗ, Ленин районӗ, Мускав районӗ тата Атӑл леш енчи ҫӗр тытӑмӗ. Шупашкартан инҫех мар хула спутникӗ Ҫӗнӗ Шупашкар вырнаҫнӑ. Унта пӗтӗмпе ҫӗр ҫирӗм пилӗк пин ҫын пурӑнать. Пин те тӑхӑр ҫӗр ҫирӗммӗш ҫулта Шупашкар Чӑваш автономлӑ облаҫӗн тӗп хули пулса тӑрать. Пин те тӑхӑр ҫӗр ҫирӗм пилӗкмӗш ҫул яга уйӑхӗн ҫирӗм пӗрмӗш Чӑваш автономлӑ облаҫӗ Чӑваш АССР ҫине куҫарнӑ. Шупашкар чӑваш АССРӑн тӗп хули пулса тӑнӑ. Каховский Василий Филиппович профессор ирттернӗ археологи экспедицийӗ кӑтартнӑ тӑрӑх Шупашкар пулса каяс умӗн ҫак вырӑнта хула евӗр хулаш пулнӑ. Вӑл вун виҫҫӗмӗш, вун тӑваттӑмӗш ӗмӗрсем хушшинче йӗркеленнӗ. Унта пӑлхар-чӑвашсем пурӑннӑ. Венецири Францискпа Доминика Пиццеганя – Пин тивиҫҫӗр утмӑл ҫиччӗмӗш ҫулхи пысӑк картти ҫинче тата Каталинский пин тивиҫҫӗр ҫитмӗл пиллӗкмӗш ҫулхи атласӗн виҫҫӗмӗш картти ҫинче Шупашкар вырӑнӗнче ятсӑр хула пулнӑ. Маларах тунӑ картасем ҫинче тайӑнса пӑхсан пин те тӑватсӑр аллӑ тӑххӑрмӗш ҫулта Фра Мауру Альфонс пиллӗкмӗш Португали патши валли карта хатӗрленӗ. Унта Шупашкар вырӑнӗнче Вӑта Сувар, вырӑсла Веда Суар хули тӑнӑ. Апла пулсан та хулана 1520 ҫулта никӗсленӗ тесе палӑртаҫҫӗ. Шӑпах ҫак ҫулта вырӑс летопиҫӗнче Шупашкар пирки пӗрремӗш хут асӑннӑ. Летопиҫ тӑрӑх хулара ирӗк халӑхсен пусмӑрлас тесе хула Хусана каякан Иван Дмитриевич рун воевода чарӑннӑ. Хаяр Йӑван пин те пилӗк ҫӗр алла пилӗкмӗш ҫулта вырӑнти халӑхсене алӑра тытса тӑрас тесе кунта вырӑссене ҫар хӳтлӗхне ҫӗклеме хушнӑ. Хула хӳтлӗхе пулнӑ. Пӑлхавҫӑсем ӑна темиҫе хут та ҫунтарса янӑ, юлашки хут ҫунтарса кайнӑ хыҫҫӑн ӑна урӑх хӑпартман. Историксем хула пулса кайнӑ ҫула тепӗр хут пӑхса тухма хистеҫҫӗ. Юлашки археологи тӗпчевӗсене кура Шупашкара Вун виҫҫӗмӗш ӗмӗртех Сӑвар хулинчен куҫса килнӗ пӑлхарсем йӗркеленнӗ теҫҫӗ. Пӗрремӗш тапхӑра пин те пилӗк ҫӗр алла пилӗкмӗш ҫулччен тесе палӑртма пулать. Авалхи хула Чебоксарска варрийӗнчен, айлӑмӗнчен икӗ ҫыран хӗррипе вырнаҫнӑ пулнӑ. Асӑннӑ тапхӑрӑн архитектура палӑкӗсем сыхланса юлман. Хуралтӑсем пулни ҫинчен археологи тӗпчевӗсенчен кӑна паллӑ. Ҫуртсем йывӑҫран пулнӑ, археологсем тупнӑ лаптӑк кирпӗчсемпе ахӑртнех тӗп сакайсене тата шалта кӑмакасем тунӑ чухне усӑ курнӑ. Вырӑс влаҫӗ Шупашкарта йывӑҫран Кремль тунӑ вӑхӑта иккӗмӗш тапхӑр пуҫламӑшӗнче тесе палӑртма пулать. Вӑл вун ҫиччӗмӗш ӗмӗрӗн варринчен тӑсӑлать. Ку та йывӑҫ зодчествин тапхӑрӗ тесе калама пулать. Пин те пилӗк ҫӗр аллӑ пиллӗкмӗш ҫулта утӑ уйӑхӗн ҫирӗм виҫҫӗмӗш, ҫирӗм тӑваттӑмӗшӗсенче Хусан тата Свияжск архиепископӗ Гурий Шупашкара чарӑнать. Хаяр йӑван хушнипе вырӑна сӑваплать, пулас Кремлӗн чиккисене палӑртать, Веденский соборӗ вырӑнне йӗтен-пирте ҫӗленӗ чиркӳ лартать. Ҫав ҫултах Кремле те тунӑ. Кремль сӑрт ҫинче ларнӑ пулнӑ. Хальхи вӑхӑтра унта Иванов Константин Васильевич тата Ҫеҫпӗл Мишши урамӗсем вырнаҫнӑ. Кремль ӑшне воевода картишӗпе приказ ҫурчӗ, хысна, тӗрме, амант картишӗ тата чиркӳсем туса лартнӑ. Ҫавӑн пекех унта дворянсен, боярсен, тӳрӗ-шарӑсен, тӗн ӗҫченӗсен тата ухӑҫӑсен ҫурчӗсем вырнаҫнӑ пулнӑ. Виҫҫӗмӗш тапхӑр вара пинте ултҫурт мӑлмӑш ҫулсенчен пуҫланса вун саккӑрмӗш ӗмӗр вӗҫне ҫитиччен тӑсӑлать. Вӑл чул зодчествин аталанӑвӗпе палӑрса тӑрать. Мӗнпур хулана тенӗ пекех ҫунтарса янӑ вӑйлӑ пушар хыҫҫӑн чултан пысӑк собор чиркӗвне Введенски соборне туса лартнӑ. Вӑл паянхи кунччен чылай юлнӑ чул зодчествин пӗрремӗш палӑкӗ. Ун хыҫҫӑн тата Троицки соборне сӑваплӑ Николай валли хушса тунӑ толк Тура амӑшӗн тата Федор Стратиладан хапха ҫийӗнчи чул чиркӗвӗсене лартнӑ. Кремль пушарта темиҫе хут та ҫунса кайнӑ. Вара пинте ҫичҫӗр тӑваттӑмӗш ҫулта ӑна ҫӗнӗрен тума шут тытнӑ. Ун саккӑрлӑ Шӗмӗрте чул ҫуртсене тӑвас ӗҫ малалла пырать. Чиркӗве ҫӳрекенсем ытти хула ҫыннисем укҫа панипе нумай чул чиркӳ ӳссе ларать. Вӗсенчен нумайӑшӗ йӑлана кӗнӗ чатӑр архитектурине кура тунӑ. Хӑш-пӗр чиркӳсенче Классицизм теприсенче барокко сӗмӗ палӑрса тӑнӑ. Чылай чиркӗве фреска ҫырӑвӗпе хитрелетнӗ. Ун саккӑрмӗшӗмӗрте чул ҫуртсене тӑвас ӗҫ малалла пырать. Купсасем пӗр тата икӗ хутлӑ чулсем ҫуртма тытӑннӑ. Чул чиркӳсем ҫуртсемпе хуралтӑсем тунӑ хыҫҫӑн Шупашкар сӑнӗ палӑрмаллах улшӑннӑ. Шупашкар маншӑн чулхуларан Пӗр енӗпе те лайӑхрах тенӗ Екатерина патша хулара пулса курнӑ хыҫҫӑн. Пин те ҫичҫӗр ҫитмӗл виҫҫӗмӗш ҫулхи пушар хыҫҫӑн Хусан кӗпӗрнаттӑрӗн архитектура служби тата Петӗрпе Мускав ҫурт тӑвас комитечӗ Сенат хушнипе Шупашкар валли ятарлӑ план хатӗрленӗ. Ӑна кура хула виҫӗ пая пайланнӑ пулнӑ. Чебоксарска иккипе промышленность ҫурчӗсем лартма юраман.

Эсӗ сар хӗвел пулсассӑн уяв юррипе вӗҫлесшӗн. Тӑван ҫӗршыв сирӗншӗн сарӑ хӗвел пекех илӗртӳллӗ те чуна ӑшӑтаканӗ пултӑр. Кукӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ. Ертсе пыраканӗ вара Ираида Захарова. Мы с вами на этом прощаемся до следующих встреч в эфире. Сегодня же предлагаем завершить передачу